Baba vakanga vachishanda kuNgomahoro saka taipinda kwainzi kuSt Damian Rwanda muchikoro chachiri pakati pamapurazi Matenganyika Ndakapinda chikoro ipapo sub A sub D standard one ndokubva ndazotongwa namai vakasiyana nababa ndokuenda kugaroi kwandakandopinda west minister kusvika standard three sisi vakanga vava kuticha pamafenga kusematics vakazonditora unogara navo tikapinda pamambo fenga panoiswa st martin anga iroman catholic school standard four up to standard six ndiripo zichibvapo ndakapasemo zvakanaka akaita maas ega ndokubva ndatorwa kugogomere high school gopo maire ndakazviriko from 1966 to 69 ndokubva tazoenda kuharare ndiri kuharare ndakabva ndatsvaga zvindatsvakirwa nzvimbo Neumwewo waishanda kuMinistry of Health tichibva taaplaya saka ndanga ndiri kuHarare yainzi Mashonaland. I applied there ndokubva taita interview ndichibva ndapasa vachibva vati ha iwe zvawati unobva muMasvingo ndokubva ndanzi unenge uchizoenda kuMasvingo province. yainzi Fort Victoria asi ivo vaiiti South Eastern Province. Saka ndokwandakapinda kudomboshava for three years tichibva ndapedza 1974 74 ndichibva ndatanga kuchitsanana ndapedza course yangu yechitsanana yainzi mazuva acho health assistant ndakabva ndauya ndogore rakatanga kuita cholera muRhodesia Cholera yakaita 75 tichibva ndaitwa deployed kunana Chiredzo uko kwaTsovani kwatakati tiri kuita monitoring movement yavanhu vaibva kuMozambique ndokwakakwayo kubva naCholera not Cholera yakatanga from Lisbon. ichibva yavuya nevanhu vakanga vachiuya kumozambique for holidays saka takati tiri kuita supervise and monitor movement yevanhu vaiuya kuzoita maricho kuma sugar estates saka taiva nemapurisa namarm nokwa DA tichiita tichienda pamabridge kuona kuti havasi kuita sakuti saka ndakagarako for three years till college yakaisa tsikirira basi that is end up to seventy tichibva taiswa ikoko kunonzi kwabole area iripo ndakatanga kuda eva station first station i worked there ndokuzobva vanditransfer ndoiswa pachikwanda panonzi paChitando Clinic ndopandakazoshanda ndichiita inonzi chikwe yainzi chikwanda which means yaiva kutu so the party yekutu i worked there until 1980

Gore rimwe racho rakatevera 81 ndichibva ndaenda kuBulawayo ndokundoita one year ndiriko ndobva ndakazodzoka ndichibva ndaenda kuinterview ndichibva ndaiswa kuharare which means kuhelo kuministry of health mashonaland ndobva ndakatanga ndichiita training yematsanana ndandava trainer wamatsanana atioti tutor i trained there pakazobva mashonaland yava kuita ma three ndakabva ndaenda kumacentral Mash Central ndopandaiva field training officer ikoko futi ndichienderera mberi nokutrena ndokuzoubvapo ndobva ndaiswa padombo zvaro that was 1980 ndokutrena ndokupandava kudzidzisa matsanana padombo zvaro training center Until 1988 pandakapromotwa ndobva ndaiswa ku Midlands pandakashanda ndiri muzvishavane ndichiita muzvishavane berengwa ndakazobvako 1989 ndapiwana nzvimbo muharare city council saka muharare city council ndo mandakatangisa kushanda from 1989 ndirimo ndikazotumigwa kumatraining ndakandava kudhira nedisease control Unit. Saka takanofundisa takaenda kuzvikoro tichitoita monitoring and evaluation. Yakazondiko kuti tishande nema non-government organizations vaiuya tichiita disease control kusvika ndakazoita anenge konhinge tb and aids coordinator muHarare City Council tichizoita monitoring and evaluation kusvika tazoretire in 2014 but nemaprogram ataatiinawo because ndakandambotumigwa kuenda kuna ana durban kwaiva kwaita yainzi tb yaita drug resistant Saka I had an experience there saka I was working with ma NGOs anga ari muno tichida kuti tigofushunura in the rest of Zimbabwe saka ndaka vakandiramba ndichishanda but now ndandava kushandira ndine madonors under the city council tichitrainer vamwe vanhu from ministry of health until ndazozorora 2016 so for the next the three years ndaretire ndakadava kuita train other people Tutu, saka ndihwo upenyu hwandakaita mukushanda mangu. Ndiri mukushanda imomo, I participated in maworkers movement ndakandiri muHarare Municipal Workers Union ndikazoenda kuZCTU where I was a member Saka takafunda zvikuru zvema work related issues manegotiations amava kuita mitemo yakazetwa iya yamunoti bargaining iya yese takazvironga tiri muZCT saka ndazoretire ndakangozogaravo hangu ndaiita zvokubatsirana nevanhu namadona vaingoziva kuti ndakamboshanda saka in the community yandogara nayo kuharare i also help them nokuva harifeya kunonge kuchidiwa Kana zviri zvokurwara, zvokukura ndozvatinenge tichiita. Zvakadaro izvozvo moziva kana munhu kushata zvinhu kwakadaro. Vabereki vangu vanga vari kumusha baba vakatanga kushaika vakashaika ndichitori pandakatanga kushanda mai ndovakanga vava pamusha nanasisi vachiita zvokurima izvi tichivabatsira and I got married in 1976 ndino mudzimai ndikaita vana three fortunately mudzimai wangu wakazondisiya 2021 mumwe mwana wangu mudiki akashaika 2011 Saka at the present moment I am based in Harare. Ndinogara nomuzukuru ndinopinda chikoro kugogomere mwana musikana waiye wakashaika mwana musikana wakashaika umukomana wakashaika ye saka i can't say that is this at the present moment Kuno kumusha ndakasiira my sister mukuru tikati savanhu vanobata bhuku tikati somunhu wanga uri ministress i don't think ungava nean problem in managing whether youare a woman or not but you can manage zvousabhuku izvi

Good luck ranga riripo they were all employed. Mwanga achitori senior government employee kuauditor toda kutoita deputy auditor general but they all went vakazoiswa kunze nemabasa vakabuda nemabasa and they worked outside. And watirisu I'm glad kuti pandakanoka kuHarare my wife was a agricultural extension assistant akaita further her education akagraduata kuchipero becomes an akaibva aita agricultural extension officer chibva aita training yokutrainer So she was akafara zvikuru when she was also accepted kuministry of agriculture in harare in the head office furthermore she graduated kuuniversity kuman university degree ini ndokuzoitawo degree rangu Pataita neCapman neUNISA ndoma maachievements atakaita pakati chiri kuma mid working years that is kuma 45 to 50 those were my great achievements and other good things atakaita We have to say we are very lucky hanzvadzi dzangu dzina vana vakanga vakaita but unfortunately vakasiyana navarume vavo but we all managed to educate them hapana akakonewa kuti anzi akonewa nokushaya mari People struggled and they all vakaenda vakakwanisa vakaenda further vakaita madegree as the adults of them is a degree holder now is a director vamwe vese vakaita vamwe vakaita teaching because that's where they were and i'm so glad kuti through cooperation and hard work

please ida umwe ida hama yako first usati wandotsvaga umwe munhu ukuda from outside ukada hama yako give that hama zvaanoshuvira do you know what will happen next ukadaro ndo malasting legacy don't expect payback but zvokungonzi unenge uchiyeukwa kuti ah, ndovati ngevakanditi zvakati its something chaunozogara uchismile a legacy inozosmiliwa nevanotevera vachinzwa kuti ndozvawakanga wakaita tinokutendai but sure is you love your friends but start loving hama dzako asi zvikuru kuvafanha muripo love your parents first before usati usati kudza kuti unogona kunamata usati wakudza baba namai vako because even the bible tells you mwari achizvinrojuza He goes straight kut baba namai vako which means after him uchimukudza unotanga waita baba namai vako vauyi navo ipapo you will have all the blessings in the world ndiwo mushonga kwete mushonga wemapositori kana wechiyu wekuti ndinononamatirwa ndibroti loving your parents will give you the wisdom yaunozoita kuona chiedza kuti Chandiita chakanaka nechakaipa chezvinhu. Thank you. One, one good thing chakandifundisa vabereki wangu ini ndochinhu chandakakura ndichitoita imba yedu yanga isiri yevanhu vakangozvagwamo chete Anenge angouya iri hama was to be accommodated chero kana ari wokwani akauya kana ari wokwavatete I do still remember baba vangu vanotozikamwa navazukuru vokwahanzvadzi dzavo dzavaiuya vachisheveti the same thing nokunana mwana and moziva this kind of thing ukakura uchizviona Uchiona muchigara nana vazukuru pamwe unogara nana tete you feel comfortable even kana kwaunokura iwe. Ukaona imba yangu indaiva navana three but imba yangu yaigara ine more than eight kana three kubva kana kuHarare ikoko Hama dzokuva mudzimai hama dzangu vese they were free to come vachiita zvavanoda kana vangauya vachiti toita chikoro would help that is inini ndiyo legacy yandakafunda kuti hama hairaswi you know this is secret yandakaona yes we get this this is uh, the uh, zviko zvamunonzwa zvichiadvertiswa or you hear people say dai chigwenzi rakadai rakadai yes that's true but muziva the secret thing ndiyo yandakangofunga kuti yakandipa because then i went through Ndainwa, ndaiputa and everything. The secret iripo ndeyokuti you must listen and feel muviri wako kuti uri kuti chii then woita kuti usamuremedza that is kasecret kandakaona ini handina kuti ndakamborwara nedoro Asi kuti ndakavona ma effects arakanga rondiita mumuviri mangu zvichibva zvangomira the same zvandakaita nefodya long before ndisati ndaregera doro. Fodya yaindipa kukosora ndichiita te then wega ungonzwa kuti hausirimo muviri wangu. If you have to listen kunzwa kuti zvandiri kunzwa izvi hazvisiri izvo and please try to stop zvinhu zvacho zvakafanana nomunhu wokuti munomukaka chete muripo maona muchingopa mwana mukaka achiti mukamupa mukaka anorutsa motoziva kuti mwana uyu is allergic to that you must stop it that is the secret in the long live nokuti inzwa kuti muviri wako wati chakuti womira izvozvo thank you You remember what I said mm. about legacy. This is not a vocabulary of some sort yokuti unotoda kutsvaga dictionary. We learned this from our parents. Kuti urudo noumwe, especially nehama dzako, even nemafriends. Zvinhu zvinoita kuti mulaste long. Muno understandana muchiwana ma difference but asi you solve them. Ndiyo i legacy yandanga ndichitaura kuti the legacy from our parents yandakazokura ndichiita ini kuti imba haisiri yedu tega isu nokuti nakuti ndazvara ava ndoyi mhuri yangu. Mhuri yangu is everybody anenge auya pandiri whether kana ari kana even an outsider auya ane chichemo if I can manage to do it

On that if you have got love very important thing is rudo rudo hahusi zvokuti kuwanana rudo kungo respecta umwe munhu nemaopinion dzake ndo inonzi love you
and then that same
That ndiyo yanda ndichitaura kuti se accommodate eh, everything everyone if you can accommodate my ideas avamwe vanhu unoziva ka you easily living can live with that this is the, this is not, not only to the family Even to nations, the nation of Zimbabwe, we do not training with stand each other. That's why tichingoita machaos. So the same thing with the family. If you take an argument and kutoitora kuita chinhu chakutokupatsurai instead of God having that argument ko chii coming to resolve it muchidiscuss honestly nechido Unoona kuti see there's nothing which will break you up. This is from the family. Saka chinzi ndiani ndichiti inotanga from what you learn from the family it becomes a legacy and to the nation. Handiti ka tosa zvinoida izvozvo. Ukaona mamwe ma nations hauvatakanuri they are one. You have to believe into that. Kuti une rudo you don't see the bad side of the other.

uyu change yacho kana ichiuya ka embrace change uchiona kuti where do you fit because not every change yamunokwanisa kuita handite makombiyuta akavuya thats why we are using phones but im not a genius handingagoni kuita kombiyuta sezvaunoita iwe andinoita mm-hmm. i will have to ta ah, nani nditsvakirewo chakati apaa pane zvimwe zviriko but asi we have embraced it yakuti whether is good or bad once wochiimpress woona kuti chakaipa then you remove it chakanaka uchichiita thats how you revolve around machanges anoita muupenyu haungozvirambi usati wamboita nini kuona kuti chii mm. Ah, no, no, no. Snoku, kumangwana unokuwara neignorance. Yeah. You first embrace it. Woona wega perception yako ichakuudza kuti this is thing. You accept it uchitora zvimwe zvaunoona kuti this is good but some things hazviiti. Because there are some cultural things I can't mix nemachanges amuri kuita
what is happening now from my experience what was happening unoziva isi today that's why uchiona we have got a, a youth inoinzi yava kuindustry i don't blame them I will start to blame myself in sekuru ini because sisi tichikura waiva mwana wethe village every mukuru wanga aripo ndikakutaura kuti mazikomo angu ndikangogara navo they were teaching me life how you are going to live it vachitaura maexperiences ava vakaona and that and that kind of thing maiti imi vamwe munoda kuti ifoklo but that foklo yanga ichikufundisa it was an education kuti uzive Iwe wava wega uchikura uri wega you'll see the right and wrong but iye zvino you see it seems kuti people are tempted nethings maybe like hey uya one kuno you would laugh wotonotora kana mutingi you feel high wotoona kutoti that's it is but kunzi uya umbogara avona sekuru vambotaurira isi unoziva narrating stories of what happened There is a story and a lesson behind it. It's not just a folklore kana kuti story. There is a lesson behind every story yaunenge uchitaurira. So it's up to your mind now kuti kuzviye zvazvichimborevei. If you are not lazy with your mind, unobva watofunda. That's how we learned. People were telling us same story. And yet you see, this would have been practical things. Hatina kukura kuma stone ages isu. But there are some things zvatakada isu from our parents. Zvavaititaurira about miseve yavo or what what. Nokuvhima kwavaita.

you learn from those things iwe wega woita perception yako woona kuti this is good this is right but you see it is an education it's not just a story telling it's an education yandotochema kuti it's now lacking in our youth even baba nomwana havasina kana time yacho yekumbogara vachikuru the best part ndeyekuti kana ukatowana sekuru wakaita sei ungoswera zvako five minutes a day unomutaurira zveshuwa kuti within a one week you would have learned something zvauchanotaurira nemafriends ako and will find kuti out of your ten friends seven domo would have to love trat ataita zvena I'll start with papa because we are tinotaura tichiti musha ndowedu tese hama dzangu chinhu chiripo rudo first mukadanana chero mukazopesana pakuwirirana papfungwa munogona kuzoyamurana kana muno rudo Kukakavadzana hakusi kuvengana, kugadzirana muchiti topi kuti muwane chinhu chinodi chinovaka coz pfungwa dzofanira kuti dzivake but munovaka kana muno rudo humwe chete uye musarasa vana vedu itai kuti vana venyu vavevo maexample okumwe Nokuti iye zvino kwatavapinda uku, vana vanowana influence kana vasina rubatsiro kunobva kuvana, vanowana influence from the wrong people. Nokuti variko vamwe vanhu vari mustreet vakamira kuti vape vana vedu influence dzakaipa dzemadrugs dzamunogara muchitaura. Zvinobva nokuti imi mambogara here nomwana wenyu akanzwisisa kuti chii chino chakaipa muupenyu. Chii chinovaka muupenyu? Zvichitanga nema examples mhuri yangu muri muno mano kutanga nomuno matichagwa moenda mamututuvani moenda muno macharumbiro mozoona kuti zimbabwe inaka imi mukaita good example muchavona nezimbabwe yacho ichikokopai vanhu vanobva kwakutoatizokupai saka tanga imi vematichagwa rudo ndochichinhu chikuru that is the foundation nobudiriro muupenyu.